Insuk. Insuk. Ah, min tha lok te. Yan jeni kan zon hungai nia. Ni zan om na ve la khani. Min ha rin ka ri ka ni. Ka fanu ka fazon angai ka ti chu min tha lo. Insuk, a thei lo. Min tha lo. I la kal thei lo! Amah ni, khang mite kha nangmah man turin a rawn tir a ni. Ka hre bik lo. Engtin nge an zawn hmuh theih che hi ka hre bik lo a ni. Mahsela, a pawimawh ber chu nangmah man an tum che hi ni zawk. A ni. A nih chu i entin i tan a hlawm leh zual a nih chu. Nang takin ka fanu awmna chu kan chhuih vat a ngai dawn a nia. Khawngahin, khawngahin, khawngahin min thlah rawh. I a lutuk a, i lam an la nge. Ka fanu tel lo hian ka nung thei lo a ni. Insuk i hnenah i fanu ka lo hruai kir ang tih ka ti a ma che. Ka lo hruai kir ngei ngei ang. Jiang Seok, I nge thil awm zia ni a? Kan mite pawh tha an ni a. Kha nu thlalak kha ka rawn thawn ang che.

Zan in ral hma kan hmu duh ni. Doctor Zhang, Enge thil awm ziah hi nia? Tinge, tinge heng hi thlen? Kan hriat hnu pawh an ang lo tiraw? Ahh, ka hre lo. Ka hre bik lo. A ni maw? Dai, Dad tawh chang. Engzat nge ka sawi ngai dawn i hria em? Mi, mi, mi paruk a chan asin. Paruk maw? Ai ni nang. Pakua ni zawk. Misual! Lo kal teh!

Hei hi engtin ngai tih thei President? Midang chu ni se ka hrethiam. Mahse ani hi chu ka fanu neihchhun a nia. Chuan engtin? Chu bakah i tan enge chu chu a pawimawhna a nia. China ah kal rawh. Chutah chuan i tan tih tur a tam alawm. Sianghaw, tinge heng hi tih a? Kan zavai ang hian thu i ti am sin. Hetiang hi a ni ang tih ka ring pha ngai lo. Nang pawh rang takin chhuak ang che. Ka thei lovang. President kuan hi ka pa ang chiah nia, hetiang hi chuan ka phasan thei lo. Nangmah hian in lawm ni min la a, chuan a lakah rinawm tura min titu kha. Kha thil kha chu ka thil tih sual lian ber a ni. Tinge hetiang hian i ti a, enge he nu hi a hlut viau na nih a? Ama tana ka nunna hlan tur khawpin ka tan hian a hlu ni.

Authors personal list a awm ve lo nia. Min hrilh rawh. Tinge hetiang hian i ti a? Harchhuak tawh teh. Thil awmzia i la hre na nge a? Kuanda huan hian engah mah ngai lo che nih hi? Mahse hei hi ka fanu ngei a nia, engtin nge an nih nia? Hei hian thil a ti danglam vak lovang. Ka vona che hnuhnung ber a ni. He hmun hi chhuahsan nih chuan. hmel ma kan ni tawh ani mai. A fanu bak hi a duh lo nia. A nei tawh chuan a mamawh tawh lo che. Amah vang hian i thi dawn a nia. A theuh lo. I duh le. Min kau nghal mai rawh. Ka fanu nih hi. Hming tur eng nge?

interview tur em ni khai a van chhe lo ve a Boss chuan tha tinghut in ka ring a, mahse sual hmel lutuk lo la. Hei, kan customer te tha taka enkawl hi kan tihtur hmasa ber nia, chu chu nang pawh ni ngai pawimawh tur a ni. Eh, khung e kal a, a, khung e awm. E, e, enge khi tak hian a ti a? Ka nu. Ka nu! Enge a ni? Customer te hian in taksa in sel sial fo a nia. Chuan nang hi. Ngawi teh, high school kal lai kan duh lo. I graduate hnuai lo kal leh dawn nia. In hawng takin ka lo awm ang, huh? Ka nu awm a ni tiraw? Ka nu a. Haa, khang min suah lo khan ka sum dawn an ti se zo vek dawn. Hetiang hi chuan kan la buai chho zel ang. Nang ni chauh i ka hmu chauh an, chuvang chuan naupang pawh an lo kal phah hi. Hei, lo va chhuak lo teh u. Hna thawk rawh u. Kar leh i awm bawr kha ti let u rawh. Kha kha tawk ti rawh. Khawnge ka nu chu a awm a. I va rem em ve a, ka nghak chat chat che sin. Kha i thlan vek tawh kha han thu la kan titi dawn an ni ang. Aw, zawn hmu har viau a nih ka ring, i rawn tlan em ni? Pawl en zang i ni a? Khaw nge ka nu awm ka tih chu? I thil duh chu ka pe tawh che a, tunah ka nu chhuah ve rawh le. Thui la suih la, thui la suih la a ni le, awle awle awle awle. Log in, hetah hian thil engemaw kan zawng lawk ang e, log in aw. Ka hman tawh lawmna a rei lutuk tawh a, ka la hmang thiam ngem le aw ka ti. Hei hian ni ka hria, hman i deuh khan mi pakhat ka khawinat hrep tawh kha, nuama ti vak lovin ka hria tlat a ni. Tunah chuan ka rilru ka thlak tawngin ka hria. I nu pawh nang pawh ka chhuah lovang chu hetah hian ka kiangah in awm reng ngai ta dawn a ni. Nuam i ti vak dawn lo a ni aw. Khaw nge ka nu ka tih chu? Tunah hian min hrilh nghal rawh. A lo thlen tawh ka ring a, mahse ka boss in lo thawn bawk si lo va, engmah ka hre lo. Tunge boss chu nia?

Khang mi te kha tu te nge ni a? Jang se wuk chu ti nge ni a? Ka nu ka chun hmu ngai. A ngai tu om lo. I nu hnena ka hruai ang che. Mahse, Khang mi te khan eng a ti nge an um zui che a? Eng thil nge maw thleng le? Engmah pawh, engmah pawh ka hrethiam bik lo. Suih dan tur pawh ka hrethiam lo. Mahse ka nu chu a tha tak tak tiraw? A nih ka pate nang hi tinge i lo kal a? Ka pate, hei enge nih a awm zia? Tun atang chuan i usawng haw, i hriat kha theihngilh tawh ang che. Ka nu! Ka nu! Ka nu! Ka nu! Ka nu chu khaw nge awm a? Ka nu chu tah hian awm i ti dihlawm ni? Ka pate, khaw nge ka nu chu awm sawi rawh. Yanjin, ngaihtuah chiang teh, Jang Seuk nena inzawm hriat i nei reng reng em? Enge thil awmzia in ang aw Jang Seuk? Tun tum chu i nuamsa bik hauh lovang.